וויסן אז די נאטור פון א געזונטע פרוי א געזונטע פרוי איז אז זי בלאזט, דאס איז די נאטור, דאס איז א פרוי, און מיט רעכט, פון איבערגעשטרענגקייט און פון פון זי האט נישט די תורה וואס מען לערנט אין די שיחות חברים, מען קומט אין בית מדרש, מען טרעפט זיך ביים דאווענען, זי האט עס נישט. וואס וויל איך צוקומען צו דעם, די געזונטע נאטור פון א פרוי איז, הער גוט אויס חתן, א פרוי בלאזט, זאלסט זיך נישט איינרעדן קיין איין רגע אז דיין כלה, די אייבערשטער העלפט זאלסט האבן א שיין לעבן, מען קען האבן א הערליך לעבן אפילו מען בלאזט, מען קען האבן א הערליך לעבן, די אייבערשטער העלפט זאלסט האבן געזונטע דורות, דורי דורות זאלסטו זען, לעכטיגע דורות, אבער אז דו ווייסט די הקדמה אין לעבן, איז עס א אנדערע לעבן, אז מען ווייסט דאס נישט, און מען רעדט דאס נישט, וואס געשעט? דער חתן האט געהערט אלע שבחים אויף די כלה און אלע גוטע זאכן, און עס קומט נאך די חתונה און ער ווייסט נישט גארנישט וואס ער האט געטון, ער איז אהיימגעקומען פופצן מינוט שפעט, און זי קען עס נישט געהעריג ארויסזאגן וואס באדערט איר, זי ווערט אזוי דאון, זיצט אויפן קאוטש און הייבט אן רעדן, זי ענטפערט נישט, זי בלאזט צוריק, לאז מיך אפ, און מען האט אים נישט אויסגעלערנט, געט ער צוריק אז ער זאג א ווארט, א ווארט אהיר, א ווארט אהער, א ווארט אהין, א ווארט אהער, ביז ס'ווערט א פייער, וואס מיינסטו אלע גוטן זענען. וואס מיינסטו? נא, עפעס מער, איינער האט זיך געגעט? וואס איז געשעהן? נא, פרעג נישט, דא געווען עפעס, טאקע דא געווען עפעס? גארנישט געווען! גארנישט געווען! אוודאי מאכט זיך אמאל א חוץ, א יוצא מן הכלל, נײַן און נײַנציק פראצענט נײַן און נײַנציק, נײַן און נײַנציק פוינט נײַן און נײַנציק, איז עס פון שטות און פון קינדערישקייט און פון א בחור וואס איז נישט אנגעגרייט א בחור וואס איז פשוט נישט אנגעגרייט, ער ווייסט נישט אז דאס לעבן קומט אזוי, דאס לעבן קומט אזוי, ביסט שוין נישט פרייליך חתונה צו האבן? איך פרעג דיך אויס, ווילסט שוין נישט חתונה האבן? א ווייב בלאזט, א ווייב געבט אסאך מאל אריין, אסאך מאל כאפט מען א פסק, רוב מאל איז זי גערעכט, רוב מאל איז זי גערעכט, יא, פארוואס? ווייל זי ארבעט און זי פרובירט און זי העלפט און די מאן האט נישט קיין שכל, ביזי מיט חברים, ביזי מיט שטותים, ביזי מיט צדקות, דא מענטשן וואס שטעלן זיך אהער ווי אזעלכע שיינע אידן אויפן גאס, ער קויפט א טורייסא, ער קויפט ער קויפט שישי פארן רב, ער געבט קאווע אין דעם בית מדרש, דא געבט ער הערינג מיט טשולענט, און אינדערהיים פארגינט ער נישט עסט א סאדע פאר די ווייב, א סענדוויטש, זי ארבעט, און זי ברענגט אים אהיים די געלט, זי גייט אים עס איבער אזוי ווי א שעפעלע, און א מינוט, ס'פעלט דא עפעס, ס'פעלט דא א צענער, ווי די צענער? כ'האב זיך געקויפט עפעס, נו, כ'בין אהיים געקומען אויפן וועג אהיים פון ארבעט, כ'האב געקויפט עפעס א לאנטש. דו טרינקסט אויס די געלט, און דו סאקסט אויס די געלט, און דו צאפסט מיר אויס די בלוט. וואס? וואס איז? דיין ווייב איז נישט אזוי חשוב ווי דער רב שישי? שטעל דיך פאר דיין ווייב איז דער רב, נו, קומט זיך נישט עפעס א, פאר פאר דיין ווייב עפעס א, א א, קויפן שישי, קויפן א קלייד, קויפן אביסל עסן? שלעכטע מענטשן קמצנים! אינדרויסן שטעלן זיך העווי שיינע אידן, ער לויפט אויף קאלס, און ער לויפט, ער לויפט טון חסד, און ער לויפט דעי טון, דעי חסד, יענע חסד, אינדערהיים קוקט ער נישט. רוב מאל די פרוי בלאזט און די פרוי געבט פסקים, איז זי גערעכט, איז זי טאקע גערעכט. אז מ'האט חתונה אזוי און מ'ווייסט וויאזוי עס צו נעמען איז א אנדערע זאך. נאך א יסוד אין שלום בית זאלסטו גוט וויסן, שלום בית איז נישט ווער ס'האט געלט. דאס זאלסטו גוט וויסן, אז די פרוי הייבט אן זינגען דעם ניגון זי דארף געלט, און די פרענד האט באקומען אזא טייערע צירונג, און די פרענד האט באקומען אזא קאוט, און די פרענד האט באקומען דאס, זאלסטו וויסן אז דו געסט איר נישט קיין ליבשאפט, דו געסט איר נישט קיין גוטע ווערטער, דו געסט איר נישט קיין אויפמערקזאמקייט, פשוט, דו רעדסט נישט מיט איר, דו פארברענגסט נישט מיט איר, דו שמועסט נישט מיט איר, א פרוי דארף נישט קיין געלט, אוודאי דארף זי עסן, אוודאי דארף מען אהיימברענגען עסן, מען דארף געבן, מען געבט קליידונג, מען געבט איר אלע זאכן וואס מען ברויך, אבער אז אז שלום בית ווענדט זיך נישט אין א טייערע חפץ, שלום בית ווענדט זיך נישט אין טייערע צירונגען, שלום בית איז אנגעהאנגען אין די מויל, דאס חתונה זונטאג, הער גוט אויס די דרשה, שלום בית איז אנגעהאנגען אין די מויל, שמועסן, אויסהערן, בפרט א פרוי אסאך מאל קומט זי אהיים בפרט פון אנפאנג זי ארבעט און זי געהאט א שווערע טאג ארבעט און דער באלבאס איז א שלעכטע מענטש, ער האט איר פארשעמט, זאלסט דיך אננעמען פאר איר, זאלסט איר אויסהערן, זאלסט איר זאגן אז איך האב דיך קיינמאל נישט איך האב דיך קיינמאל נישט טשעפענען און איך בין מיט דיר, פשוט זיין א רוקן ביין, א מאן דארף זיין א רוקן ביין, אייביג סופארטן אינדערהיים און געבן גוטע ווערטער.